Ko te tuarua tēnei o ngā tohu mātauranga mō te mātauranga whānui. Ko te kaitautoko, ko te tāhuhu o te mātauranga, nā whai anō. He karanga tēnei ki a Māhina Melbourne hei kanohi anō mō te tāhuhu o te mātauranga. E whai ake nei ko ngā kaiwhiringa whāiti. Ngā motu, mahi māina Ko Ngā Motu te tuatahi o ngā ao whai mana i hangaia hei kēmu mahi māina mō Aotearoa ake. Ka rumakitia ngā kaitākaro i roto i te ao Māori me te reo Māori. Kua hangaia katoatia tēnei momo ao hei whakaatu i te ao Māori. Kāti, kua whakamāoritia te kēmu nei, ā, e āhei ai ngā kaitākaro ki te whāwhā atu kia mahi māina te kēmu ataata whaimana o te ao mā roto katoa i te reo Māori. Hei āwhina i te hunga ako i te reo Māori, kei reira ētahi kēmu ako i te reo, ā, ka āhei ngā kaitākaro ki te whakamahi i ngā utauta me ngā whakatara o mahi māina, hei whakakīkī i ā rātou kete kupu, Reo Māori, te wā kia puta! Kua oti ia mihi noa tētahi kete korero reorua Māori-Pākehā te whakatipu e kīia nei ko te wā kia puta. Ko tōna roanga atu ko te titiro, ko te whakarongo, ko te korero, ko te pānui, ko te tuhituhi. E 45 ngā korero reorua o te kete nei, ā, ko tana whāinga matua, he whakapakari te tangata kia māia ia ki te kōrero Māori. Ka aro nui atu te kaupapa nei ki te āwhina i ngā kaiako me ngā whānau he iti nei te reo Māori, kāre hoki i te māia ki te kōrero. Coding in te reo Māori Nōna tata nei i whakamāoritia e OMG Tech, he rōpū whakarite akoranga matihiko, tā rātou akoranga mahi māina, te hāora o te reo tohu. Nō te whakamāoritanga mai ka whakaringaringatia ngā akoranga mō te tamariki rangatahi hoki o ngā kura kaupapa Māori me ērā e hiahia ana ki te ako i te reo Māori. Inā tētahi o ngā hui, South Tecklewick, ko tōna 1,150 ngā tamariki i puta ki te ako i te reo tou. Ka mutu kua puta tētahi o ēnei akoranga ataata ki te ao. Kua kitea e te 100 e 26 mano tāngata. Kia ora tātou, kei te pēhea? Pai ana. Harikoa ahau ki te tū ki mua i a koutou hei kanohi kitea mō te Tāhuhu o te Mātauranga. Ka tautoko au ngā mihi kua mihia i tēnei pō. Ka tuku tino mihi ki ngā kaimahi, ki ngā ringawera e kohikohi nei i a mātou i tēnei pō. Um, ko te kai, kai, mm, ko, ha, ko te toa o tēnei, Piki Studios. Kia ora koutou mā. Uh, ko te mihi te tuatahi ki te, uh, o, ki um, Papatūanuku rawa ko, uh, o Korua ko uh, Ranginui. Um, ke te mihi, ke te mihi, kia korua. Um, ki ngā tangata whenua o te whenua nei, Ā, kei te mihi ki a koutou hoki, ā, ae, ngā mihi mō tō manaakitanga ki konei, ā, ko te mihi anō ki aku whā, oh, ki aku whānau whānui, ā, ko taku tuakana Rana, ā, ko aku teina, taku teina David, ā, Anne Taylor, ā, aku hoa, ā, kaiwaihanga mō te ao rā, ā, a Hemi Kelly, ā, hei whakamāoritia te reo Māori kei roto i te reo, ā, i tērā kimura, ā, me aku, ā, hoa rangatira, ā, taku, ā, āe, taku, taku ngākau, ā, āe, he, he kōrero paku nei, ā, he haerenga, he haerenga, ā, paku mātau i te reo Māori, ka tīmata tā mātau, ā, haerenga reo Māori, ā, e whā, e rima ngā tau i mua, Ka whakahoki mātou mai a Ahitereiria ki Aotearoa hei whakatipu aku ā māua tamariki mā i te reo Māori. Ki kōnei, e ngā whānau mā hei āwhinatia mātou ki āku haerenga reo Māori me aku whānau hoki, Matua Hone, kei whea koe? Āe, aku whānau katoa Ā, ki kōnei, ā, ngā mihi, ngā mihi, ā, ka haere mātou ki, ā, ki ōu, ā, huarahi, i whaka, i, ā, waihanga koutou te huarahi mā mātou, ā, i te tuatahi. Ā, āe, ā, koinā anō iho, ā, ā, i kī aku, ā, hoa rangatira me whakarite ētahi, ā, kōrero paku, I kī a ia, Kāo, kei te pai. Kāore mātou e wini. Ā, engari, nāku te hapa, nāku te hē. E, mā, māku te hoa, ā, pai rawa atu hoki. E, āe. Kia ora. Kia ora. Te Whiringi Kōrero, tapu ake. Kāo, kāo, poto nei. Me mihi a Whetu rāua ko tana hoa rangatira nō rāua te whakaaro kia whakamāorihia tēnei kēmu e whaiwhaihia nei e ā tātou tamariki puta noa i te motu. Nō reira, ko ngā mihi nui ki a Whetu rāua ko tana hoa rangatira i hoki mai rāua i Ahitereiria ki te noa rāua, iti noa iho ngā kēmu kei te ao matahiko i roto i te reo Māori. Ka tono mai ki te hunga pēnei au me ētahi atu kia whakamāorihia tēnei kēmu, engari nō rāua te whakaaro, nā rāua ngā mahi nui. Nō reira, ko ngā mihi nui ki a Whetu rāua ko tana hoa rangatira, me ngā mātua e poipoi nei i ā rātou tamariki i roto i te reo Māori. Kia ora tātou.